Hello. Oh, hello Ahape.
Eia.
Oh, i vawk chu i ti ral thei em, i vawk ser chu.
Enga. I vawk hra chu, i vawk ser chu i ti ral thei em, enge i dinhmun i hralh zo thei em?
Keimah ka ni lo a niang ka pu. Oh, Ahape, Ahape chu i ni ngei e, tiraw? Aw, mahse vawk kan ser lo. Aw, zam ang a inthlak em ni min la mah khan kan hral zawt thei lo le, min leh ka lo dah ve dawn chu nia khai tih vang khan kan beisei ve deuh a, i tih hral thei lo takin kan ti a, i tih hral thei vek a niang chu maw ka rawn ti a, chu chu kan rawn biak chhan che nia. Ka ti keimah ka kan bawk kan bul lo keimah ka ni lo niang ka pu. Ohoho ngawi rawk min huphurh vang tu ni lo maw ni min lam a nen biak dan in va in ang dawn lo ve min huphurh deuh ni lo maw.
I hre sual a niang a mahse a tei dang chu an awm bawk si lo a. Aww a tei nge khat nia ka biak duh a chuan a tei kha nia khan min lam a. A naktuk a vawk ang kan tal dawn a tia, chu chu kan han beisei ve deuh kha a nia kan tih ral thei lo le, ka han hrilh ang se an tih kha a nia. Ngaw rawh a te hi mi uphur deuh chu a ni lo maw, eng emaw chu awm em? Awm lo, keimah ka ni lo ka pu. A hma mang awm thlak dawn i hei. Keimah chu maw Lawiphu Venkhang maw? Lawiphu Venkhang hi ri Local Council House bula mite chiah kha kan nia. Aw a hma mang a
Aunty ka tunu Aunty ni lo ti na em ni? I ni tur in aw te chu Aunty ka tunu Aunty ngei mai a ni bawk. Mamang awi tak ngai ve aw.
I hre sual a nia va ka pu.
Hmawra ate amahni pu te em em han phawrh thu a awm dawn em a nia chuti em em te chu a.
I ma Lawi pu kan nia hetah local council house bul hi kan in chu. Aw.
Pu Te Engem chu khuphurh thu awm zawh hlawm a nia, Aw i i sawi tha duh lo ve deuh a ni, min dah lo a ni, pawhin thazai khan han sawi thei lak a va duh ve aw a te aw. Aw kan kal lo i maw, tukinah hei kan in kawtah sawn saw thingpui dawr then awmah sawn maw vawk chuan kal a, kei pawn ka lei ka kalh lo a. Eng pa in a remti leh pek lo te ni lo maw? Hei chuan.
Ui ka pu! Hei ta lawi pu lawm kan ni i hre sual a nih chu. Hei law ka tan a remti leh lo va niang hman tum ah pawh khan ka ti em khem em leh a, a remti lo leh pawh in a ka dem miah lo va nia aw ate aw. Ui aw.
Ni nai a nia.
Awle zia lo enga. Kum danga te pawhin lo tal leh pal pawh ni theih a case a ni khat te pawh i tum tan ani han sa. A ni lo aw a ni e a i hai pal a nih chu ka pu. A hai lo pu.

Ka dem ho lo chu a inpa pawh ka dem miah lova nia aw, keimahni khan ni lo.
Rilru nuam tak khan awm rawh aw, nang hi chu ka tuchhuan ni nia. Ka hmu tak te i ni a, e khai ka dem hauh lo chu nia aw a ti aw.
Ka pu! Lawn pu lawn pu min ni i biak duh chu a tei chu ni ve chauh a mi. A tawng han tawng reng deuh te i tawng kha ruate an lo sur. I mah lawn pu mi tho a mi.
A ti ti chu. Aw Satei ka thawnaw ngei a ni ka biak duh nangmah aw ngei hi a ni mi huphur a ni deuh a ni ka hriat danah hian maw engemaw tak chu ka chungah hian engti a ni in nupa hian a ka demlo chu ka ti kha aw engti a ni.
Kum bang thlak a tawh mai che ang a, a buai thlak tawh aw.
Ye e. Ka hre thiam tawh lo.
Ate.
E. Ye e. Ka hre ang he kei pawh i pi lung te pawh phun ka duh dawn a, chungah te pawh chuan ka ko ang chu kei chuan a kan inkarah hian eng harsat lamah a awm dawn lo ania. Engmah lung ngai lo ula in nupa khan in rawn chho vang a e.

Inang bar te pawh i ka chin chhiah dan hei lo ti lo zauh a mi safe dan a ni. Ka pate suak a mi ni. Ina.
Ka pate suak a mi ni. Khum a kan dah he. Khum dum kai a mi.
Khum a kan niang he lama i e. Mi hi thu lam ve pawh in kai chu ka dem lo chu ni e.
Tun lai ah te bawk chu man che a hau tak tawh a. He kha i ka dem hauh lo chu nia aw in pa pawh ka lo hrilh lo.

A ka tu hmu hma chak e nia, engmah kei va lamah harsatna awm lo, rilru rilru hliam te khan i lo awm ang e, kei
harsatna awm lo va nia aw. Aw, kei velah a ngei awm ka pu. He tahim en lamah ka awm a maw i pu?
Aw, ka ni. Aw, i engmah keimah lamah harsatna awm dawn lo ka tih kha aw, thamuang tak in awm dawn a nia aw. Aw, awi ka pu. Nia awi a.
I tunu chu a tei ve a tho tih na ni? Aw, a tei ni e ka tunu, a tei ka tunu hmasak ber hi ka ngaih ber mai hi nia. Pasal la nia nikum Christmas i hlai khan
hu thei lo the min rawn hman pui a, Christmas i kha. Tichuan Mercy leh Kumthar inkara an nupa te khan an haw let a riah riah te kha nia khati zui hnu khan han inhmuh leh fe hi kan nei thei ta meuh lova chu chu. kan ngai thar tlat chin nimin lamah inbiak ni chu ih a tal dawn thu i tal dawn thu kha ni han hrila kha kan kan ti hal thei dawn lo le i nawn la ve ngai chi vang khan kan han chep hle ate Maw ka pu? Aw aw. Ka tawng i hre thei em aw?
Ka ka hre thei a si a tha a, ti khan a si a tha e. Maw maw aw, lawk chu kar ka ti ni a. I maw aw? Aw.
I vawk ka talh lo a, i maw aw? Aw aw. I keimah a ni chu Lawi pu a mi a ti local council house bulah kan in chu aw. Aw aw, eng aw, eng ang a nia Lawi pu a?

A buai laiin ente putar tawk mai hi nia, nge an hriat sual emaw? A pu vawksa tum vawksa tum changa kan bia e tiang i pukhuma ni awm tak a ni, khawi mi nge ka hre bik lo maw? Ka pukhuma ka hre lo, kan pukhuma kan ukhuma la thi tawh bawk sia. A thi tawh bawk sia.

min hawi chiang lutuk. Tukinah hetah chuan vawk chum ta la, mahse keimahni kan ni lo ka ti a, buai hlak tak a ni kha a, kan buai lutuk a, i hria mi? Maw?
I hriat zawng a mi? Phone a rawn hal sura keimah min rawn be leh a, mak ka ti lutuk a chu chu nia.
Mak ka ti lutuk a. A mang a mak u. Uate. E. Keimah ka nih kha Sangzuala a nih kha.
Engtin mai ti. Na china putar kha keimah ka nih kha. Ate thil ur rawh, Sangzuala a nih kha. Hmel a. Enge ni ta?
Nangmah i ni in ui vat zah.

I a ngaithlak theihna ka rawn siam ngei lo nga, tha dawn hi aw. A tum chimik i pu khawnga ti nge se.